צייט מיט די משנה דף כ עמוד א'. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רבי חנא זכרי' עליו השלום, דערמאנט די חודש לכ' ספענסער רבי נחום ברויער לכבוד התורה ולומדיה, אייבישטער זאל העלפן די זכות התורה זאל מגין זיין פאר אים און די גאנצע משפחה. זאגט די הייליגע משנה. הקריח קרחו בראשו, איינער רייסט ארויס האר פון קאפ, באט עגעין די עקסקלוסיוו איסור איז נאר ווען די איסור איז, ווען די צער איז וועגן א מת, די פסוק זאגט ביי א מת לא שימי קרחו בין עיניכם למות, אדער והמקיף פאת ראשו, ער גאלט אפ די האר פון זיין קאפ, די שפיצן פון זיין קאפ, פון די טעמפעלס צו די בעק פון די אויער, ער מאכט איין גרויסע טריפל זירא, קומט אויס ער האט ארום גענומען די גאנצע קאפ, די גאנצע האר פון די קאפ, ווייל סתם אזוי די אויער בלאקט, רייט, האסטו האר האסטו פאות, קענסטו נישט גיין א פערפעקט סירקל, די נעמסט אראפ די האר צווישן די טעמפעל צו אונטער די אויער ווי עס נישטא קיין האר, יעצט קענסטו מאכן א פערפעקט סירקל, די פסוק זאגט לא תקיפי פאת ראשכם, אדער והמשחית פאת זקנוי,

אויב ער האט געקראצט איין קראץ און ער האט אינזין געהאט אז ער קלאגט יעצט אויף פינף מעשים, אוי חמש שריטות על מעש אחד, אדער אפילו ער האט געטון פינף אנדערע קריצן אויף איין טויטע, חייב על כל אחת ואחת סיי אויף די פינף מעשים און סיי אויף די פינף קראצן אויף איטש אוו דעם, דאס איז א פעימאס רידל וואס אסאך גדולים פלעגן פרעגן, וויאזוי קען מען עובר זיין זעקס מיליאן איסורים מיט איין מעשה? אז מען געבט זיך איין קראץ אויפן קלאגן פאר די זעקס מיליאן וואס זענען געהרגעט געווארן ביי די מלחמה, האסטו עובר געגאנגען זעקס מיליאן איסורים אפילו עס איז איין קראץ. אבער די עיות איז פון ווייטאג, אויף די מעשים איז עס זעקס מאל יענע סיר. עלו ראש, ווען מען שעיווט די גאנצע קאפ, אפילו אויב ער האט אפגעשניטן ביידע פייעס אויף איין מאל מיט איין ווארנינג, לאמיר זאגן ער האט גענומען איין פייע, ער האט גענומען צוויי מאשינס און ער שעיווט אפ איין, איינס, ביידע אויף איין מאל, איז שתיים, איז ער חייב צוויי סעטס פון מלקות, אחת מכאן ואחת מכאן, איינס אויף איטש זייט. על הזקן, טאמער האט אפגעשניטן די בארד גייט ער עובר זיין פינף איסורים, האסט דא פינף סעפערעט איסורים אויף יעדע באון, אויף יעדע ביין, יעדע פאוער פוינט פון א ביין, ביי די עק פון די ביין איז מען עובר נאך א איסור. שטיין מכאן שטיין מכאן צוויי פון די זייט צוויי פון די זייט, ואחת מלמטה איינס ביי די עק פון די פנים איז מען עובר. האסט דא עטליכע שיטות עקזעקטלי ווי זענען די פייוו פוינטס ווי מען גייט עובר זיין, עס איז דא א גרויסע חילוק צווישן די פאות פון די קאפ וואס מען טאר נישט שניידן אפילו דורך א שערל, אויב עס וועט זיין א פערפעקט סירקל וואלט מען עס נישט געמעגט טון, און צו די בארד וואס איז נאר אסור לכאורה לויט רוב פוסקים כעין שיער נאר אזוי ווי א רעיזער בלעיד עט עס זיין אסור רבי סטעפאנסקי האט געזאגט אז דער חזון איש האט גע'אסר'ט צו נוצן א עני סארט מאשין וואס איז סימילער צו א רעיזער סאו אלס בחור האט ער געוואלט זיין א פרומער ער גייט נישט נוצן קיין מאשין האט ער געוואלט ניצן א קרים וואס מען נוצט אלס א שעיווער ביי זיין ברידערס בר מצוה ער איז געווען בערך פיר פינעף יאר עלטער האט זיך געוואלט זיין צוגעפאסט אזוי ווי ס'דארף צו זיין ביי די בר מצוה האט ער ארויפגעלייגט א קרים די באטל זאגט פינעף מינוט האט ער געוואלט מחמיר זיין ס'זאל זיין עקסטרע שיין האט ער עס געלאזט פאר פופצן מינוט, ס'האט אריין געברענט אריין איז אנגעקומען ווי א רעד טאמעיטא אינגאנצן אזוי סאפט און פאזי אויפגעבלאזן פון אלע זייטן, אבער אסאך בני הישיבה וועט מען זען איז שערן זיך די ווען שערט זיך די בערד הייבט מען אן אונטער די אויער רייט בערך די לענג פון די אויער ס'דא אזא גראבע ברייטקייט דא ממש אריין אין די בארד אריין פארוואס ווייל ס'דא וואס זאגן אז דאס איז נאך א חלק פון די פיוס הראש די פייעסטע ראש איז אסור אפילו מיט א שערל, סאו היות דאס איז נאך א חלק לויט טייל אפשר לויט אז ס'איז א חלק פון פייעסטע ראש ממילא גייען זיי ווייטער. נאר עס איז דא אבער א הארבע שאלה וואס אסאך מענטשן ווייסן נישט, אפילו ביי די וואס האבן לאנגע פייעס, מ'קען האבן פייעס וואס זענען צוויי פיס לאנג, אבער אויב שניידט מען אריין פאסט די אויער אריין אין די שיך אריין דא, יא פעסט נאך די אויער, מען מאכט דארטן א טריפל זיראו, האסט א ערנסטע שאלה פון אריינשטאבן פייערס אראש, און ס'איז גאר שווער צו זיין קערפול און נישט עובר זיין, מען דארף האבן די קלענסטע שיעור מען זאל נישט עובר זיין און ס'זאל זיין כדאי אחיזה מען זאל קענען אנכאפן די האר. אקעי, א טעות, עפעס אנצוכאפן. באט טאמער נעמט מען א טריפל זירא, יו העוו א ריעל ריעל שאלה פון אויבערזאכט. אקעי, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, אם נט לוי כולו כאחת, אויב האסטו אראפגענומען אלע עקן פון די בארד אויף איינמאל, אינו חייב ואילו האחת ביסטו נאר עובר אויף איינעס. זאגט דער תנא קמא, ואינו חייב עד שתתלני בשיער, עס דארף זיין ממש אזוי ווי א שעיוו, דער פסוק זאגט א לשון פון א שיער, די ראשונים זענען ביזי סטאווע זאגן אז דער גאנצע איסור פון א שיער איז נאר לגבי די בארד, ווייל דארט שטייט א לשון פון השחתה. אויף פייעס און ראש קען זיין מזויף ווען אפילו ווען מען נוצט א שערל אויב ס'איז זייער קלאוס צו די פלייש סימילער צו א סאר גייסטו אויך עובר זיין ווייל ביסט למעשה מעכב די גאנצע ראש. ס'דא וואס זאגן אז די פייעס און ראש איז מותר צו נעמען מיט א שערל די רמב ם האלט אזוי אבער ס'דא לכתחילה שרייבט די מחבר אין שלחן ערוך אז לכתחילה זאל מען מחמיר זיין אזוי ווי די דיי ראשונים. רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט אפילו ליקט אויף דעם מלקט אויב רבי היטני א אנדערע סארט טולס צו שעיווען חייב גייט מען אויך זיין חייב מלקט. נאו די ערשטע דין וואס אונז האמיר געלערנט אין די משנה איז די איסור פון רייסן קרחו על המעש צו מאכן באלד ספאטס פאר די מעש. נאו סשטייט אין די תורה צוויי מאל איינמאל שטייט עס לגבי א כהן און איינמאל שטייט עס לגבי ישראל, טייל פוינטס פון די איסור שטייט נאר ביי די ישראל, טייל שטייט נאר ביי די כהן, סאו די ברייתא גייט ארויסלערנען הלכות טייל פון די כהן טייל פון די ישראל, מ'גייט עס לערנען איינע אויפן צווייטן. סאו תני רבנן, זאל מען לערנען א ברייתא, שטייט לגבי די כהן, לא יקרחי לא יקרחי קרחו, זאגט די תנא נאר לא יקרחי, ס'וואלט געקענט שטיין אן די ווארט קרחו, וואס פעלט מיך אויס די קרחו, יוכל' איך וואלט געוואלט מיינען אפילו קרח ארבעה וחמש כריכות, טאמער כ'טוה פינף מאל קראצן, לא יחייב אלא אחת,

צווישן די אויגן זאל מען נישט טון עפעס א צו ווייזן קלאגן פאר א טויטע, יו כ וואלט איך געוואלט מיין לא יהי' חייב, מען זאל נאר זיין חייב מלקות אלא בין העיניים בלבד, דווקא טאמער מען האט צו טון דארטן ביי די מקום התפילין צווישן די סענטער פון די קאפ, מנין לרבות כל הראש אז מען איז חייב אויף כרכו עני פלאץ אויפן קאפ, טאמער לא ווי שטייט אין פסוק לא יחי כרכו בראשם, לרבות כל הראש אפילו אויב ס'איז נישט עגענסט די אויגן.

ונאמר להלן שטייט ביי די כהנים לא יקרא כי קרחו דרייכט נישט א גזירה שווה מה להלן אזוי ווי לגבי די כהנים איז חייב איז מחייב מלקות סעפרעטלי על כל קרחו וקרחו פאר יעדע קראץ וחייב על הראש עני פלאץ אויפן קאפ אפילו נישט אקעגן די אויגן כי בין העיניים אזוי ווי אינמיטן ביי די אויגן ווייל סשטייט בראשם אויף כן אזוי אויך לגבי ישראל חייב על כל קרחו וקרחו אויף יעדע קראץ וחייב על כל הראש כי בין העיניים אזוי ווי אינמיטן די אויגן ומה להלן אזוי ווי ביי ישראל האט די תורה נאר גע'אסר'ט דווקא על מייז די פסוק זאגט אפן לא מית, אויף כהנא, לגבי כהנים איז די איסור נאר על מית, באט טאמער מען גייט אריין אין א נערוועזקייט סתם ווייל ער האט בויך ווייטאג און ער וויל אויסרייסן די האר פון קאפ, וואלדנט בי א פראבלעם. נאו, די גמרא פרעגט א שאלה, די ריישא פון די ברייתא איז געשטאנען פון די עקסטרע ווארט כרכו אז מען איז חייב אויף עטליכע כרכות אויף יעדע איסור סעפערעטלי, פרעגט די גמרא הנה ארבע וחמש כריכות, די פיר פינף וואס דו האסט אויסגערעכנט, היכא דמי, וואט וואס די סירקאמסטענסעס, ווי אזוי איז מען צו, וואס איז די מעשה פון די איסור, אילאי מעסטו וועלן זאגן בזה אחר זה, און וחמש עשרות, פינף מאל האט מען געווארנט און פינף מאל האט עס געטון, פשיטא אוודאי איז מען חייב פינף מאל, פינף מאל עסן חזיר גייט מען אויך זיין חייב מיט פינף ווארנינגס, וואס איז אנדערש די הלכה? כ ו מיט ב' אלול נאר וואס דען, ס'רעדט זיך מען האט געטון פינף מאל קראצן בזה אחר זה, בייחוד די עשרה מיט איין ווארנינג, אבער לכאורה מי מחייב איז מען דען חייב אויף יעדע איינס א סעפערעט איסור? ואתנן, ס'האט מ'לערנט, נזיר שוי שותה יין כל היום, ער טרינקט וויין א גאנץ טאג אזוי ווי אויף די איסור, איז איינער חייב ואלו אחת איז ער נאר עובר איין איסור אויף דעם וואס ער האט געטרינקען גלייך פאר די ווארנינג, אלע אנדערע קענען זאגן ער האט פארגעסן און מ'גייט אים נישט שמייסן אויף דעם. אמרי לו, מ'האט געזאגט אל תשתה אל תשתה, און צווישן יעדע מאל אל תשתה, ווי איש עושה טרינקט ער נאכאמאל, חייב על כל אחת ואחת איז ער חייב אויף יעדע מאל. סאו דזשאסט לייק די נזיר וואס מ'האט נאר געווארנט איין מאל, איווען דאו ער האט געטרינקען אסאך מאל, גייט ער נאר באקומען איין מאל מלקות, אזוי ווי שטייט אין די רישא פון די משנה, די זעלבע זאך לגבי קרחו, אויב מ'האט אים געווארנט איין מאל גייט ער נאר באקומען איין מאל מלקות. גמרא לא צריכה די סך חומש אצבעות אצבעות אויף מנשה, ער האט אריינגעלייגט דער קעמיקל וואס רבי סטעפאנסקי האט גענוצט האט אריינגעלייגט אין פינף פינגערס, וואויס וויני בבת אחת האט אראפגעלייגט אלע פינף פינגערס אויפן קאפ, ער האט זיך געמאכט פינף ספאטס באלד ספאטס אויפן קאפ, דעמאלטס גייט ער באקומען פינף מאל מלקות, דהייווי לאי אסרו אלא כל חדה וחדה, די אסרו גייט ביי דין ס'איז גלייך לעבן די אסרו פאר איטש מאל וואס ער האט עס געטון, ממילא גייט ער באקומען פינף מאל מלקות. נה וכמה שיעור כרכו, וויפיל דארף מען ארויספליקן מען זאל זיין חייב אויף דעם, רב הונא אומר רב הונא זאגט, כדי שירא מעי ראשו, מ'זאל עס קענען קוקן, ווען מ'קוקט אויפן קאפ זאל מען עס קענען זען, די מחלוקת ראשונים טאמער ס'מיינט, די ריטבא ברענגט צו צוויי שיטות, טאמער ס'מיינט מ'דארף קוקן מיט א מעגנעפייאינג גלעס, קוקן גאר שטארק מ'זאל דאס באמערקן, גאר נאנט, אדער אפילו פונדערווייטנס צוויי שיטות פון ראשונים, רבי יוחנן אויך משום רבי אלעזר ורבי שמעון, קוק גריס, די שיעור פון א גריס, ניין לגבי קסמים איז עס אויך די שיעור פון א גריס, היינטיגע צייטן זאגט מען די שיעור פון א גריס איז בערך די סייז פון א דיים, סאו די זעלבע זאך העט זיין לגבי דער כרכור. און כתנור, די מחלוקת איז עקטשעלי א מחלוקת פון תנור, ווייל אונז האבן געלערנט קנו שיעור כרכו וויפיל די שיעור כרכו כגריס, די שיעור האט זיין כגריס, ואחרים אומרים כדי שיראו מראש מ'זאל עס קענען זען פון די קאפ, דאס האט זיין די שיעור. אמר רב יהודה בר חביבה, פליגה בו תלוסי תנור ס'דא א מחלוקת א טרי וועי תנור, חד דומה מכגריס, וחד דומה כדי שיראו מראש, סאו די צוויי שיטות האט מען שוין געהאט, די דריטע שיטה איז וחד דומה כשתי שערות. ווערקער די מפיק שתי שערות, ס'דא א שיטה וואס נעמט ארויס די שתי שערות און מעיין און לייגט אריין אין די פלאץ בקע א דשא, נאר א קע א דשא איז זייער קליין קאמפעירד צו א גריס, אויב א גריס איז א דיים, א דשא איז נײַן א דשים אין איין גריס, סאו איט וואלט בי א טייני טייני שיעור, מ'זאגט אז די שיעור איז אזוי גרויס ווי פיר הארעלעך. ס'איז א פרעקשאן קאמפעירד צו א גריס, וסימנא אויף די סימן איז די שיטה די צווייטע וועג, בהערות ווען מ'רעדט וועגן נגעים איז דא די שיעור פון א בהערות איז כגריס און מחיה די שיעור פון א צווייטע סארט מצורע צרעת איז פי כ א דאשר, סאו די שיעור כגריס פי כ א דאשר דאס זענען די שיעורים וואס מ'רעדט וועגן כרכו, דאס גייט זיך דערמאנען אז לויט איין שיעור איז די שיעור כרכו כ א דאשר לויט די צווייטע שיעור איז כגריס, און ער טשעינדזשט אויס די שתי שערות וואס די דריטע תנא האט געברענגט און דאס זענען די אנדערע שיעורים. נאו און דער גאדער די אלע הלכות שטייט די וואך אין די פרשה ביי די מצורע שטייט והיבאו אל אהרן הכהן עס זאל געברענגט ווערן צו אהרן הכהן אוי לאחד מבניו הכהנים און דער כהן גייט אים זאגן אז ער איז טמא צו ער איז ריין סאו רבי יעקב גארליצקי זאגט עס איז אינטערסאנט ביי א נזיר זעהן מיר ווען ער ברענגט זיין קרבן יביא עושו שטייט ער זאל זיך אליינס ברענגען רש ש זאגט יביא את עצמו ער גייט זיך אליינס ברענגען דא שטייט והיבאו אל אהרן הכהן וואס איז די חילוק צווישן מצורע און א נזיר סאו האט רבי יעקב געזאגט א נזיר איז שפיץ קאנטראל, ער האט דיסייד יעצט ער גייט יעצט אויף א דייעט, ער גייט נישט טאטשן קיין וויין, ער גייט זיך צוריק האלטן פון טרויבן, ער גייט זיך אליין צוריק האלטן פון די אלע זאכן. דער מצורע איז עקזעקטלי די אפעסיט, הי לעט לוס, ער האט געלאזט זיין מויל אויפן, ער האט גערעדט לשון הרע און רכילות אן זיך קענען איינהאלטן, ער האט די פארקערט, ער קען זיך נישט קאנטראלן. פארדעם די נאז ער איז באוואוסט אויף זיך ער איז אין קאנטראל, יביא את עצמו קען ער אליינס קומען, מה שאין כן די ער דארף נישט קיינער זאל אים ברענגען, מה שאין כן די מצורע ער דארף האבן העלפ פארדעם דארף מען אים ברענגען, האט ער דערציילט איז אמאל געזעצן אין א טעקסי שטייט איז דאך געווען א סטיקער נהג תיזהר לבדוק הבלמים זיי קערפול צו טשעקן די ברעיקס, ס'האט זיך געמאכט כאילו ער פארשטייט נישט וואס דא שטייט, ער פרעגט די דרייווער וואס מיינען זיי צו זאגן דעם טשעקן די ברעיקס? אדער וואס פארשטייסטו נישט? מען דארף טשעקן די ברעיקס פאר מען פארט, מען דארף זיין זיכער אז מען קען סטאפן. ר' יעקב איך פארשטיי נישט, איך בין אריינגעקומען אין די טעקסי צו פארן, נישט צו סטאפן, פארוואס דארף מען טשעקן די ברעיקס אויב מען קען סטאפן? זאגט ער, וואס פארשטיי, כבוד הרב וואס פארשטייסטו נישט? א א קאר וואס קען נישט פארן איז גארבידזש, א קאר וואס קען נישט סטאפן איז א וועפען אוו מעס דיסטראקשען, זי דארף מאכן זיכער אז ס'קען סטאפן. האט ר' יעקב געזאגט, הער נאר וואס דו זאגסט, אז א מענטש וואס קען זיך נישט איינהאלטן איז א חפץ של סכנה, און עס איז גאר א גרויסע סכנה, סאו בי קעירפול, דארף זיך א, פרעגט אים די דרייווער, דו זאגסט מיך דו מוססט, דו ווילסט, דו ארבעטסט אויף מיר יעצט? ניין איך ארבעט אויף מיך, איף יו וואנט טו דזשוין מי אן די רייד, יו קען דזשוין מי פאר די רייד. נאך אפאר שיערס צו האבן מיר געלערנט א ברייתא, הנוטל מלא פי הזיג, אז איינער וואס נעמט אראפ אביסל האר פון די גוף, די סייז פון די שפיץ פון א שערל בשבת, חייב דארף ברענגען א קרבן חטאת ווייל ער האט עובר געווען אויף די מלאכה פון גוזז. וכמה מלא פי הזיג, אמר רב יהודה שטיין, אזוי גרויס ווי צוויי הארעלעך. פרעגט די גמרא, וואו טענה'ט מען? ס'האט מען געלערנט אין א ברייתא, אין לא כרכא, די שיעור פון ווען מ'פליקט ארויס האר פון קאפ למות, מ'זאל זיין חייב מלקות, איז שתיים, צוויי, איז גייט מען צוויי מאל די, צוויי, צוויי האר גייט מען עובר זיין די איסור מלקות. פאר דעם וואס די ברייתא ברענגט די שיעור פון כרכא, צוויי האר, לגבי די אפשניידן די האר אין שבת שטייט מלא פי הזוג, איז משמע ס'איז צוויי אנדערע שיעורים. טאמער ס'איז די זעלבע שיעור וואלט מען גענוצט די זעלבע לשון. זאגט מיר איינער זאגט וכן לא כרכו איז אויכעט שתיים די שיעור אויכעט צוויי יאר, סאו ביידע זענען די זעלבע שיעור מען לויט פי א זיג איז צוויי יאר. תניא נמוך האט מען אזוי געלערנט מפרש אין א ברייתא, א נוטל מען לויט פי א זיג בשבת איז חייב גייט ער זיין חייב א חטאת, וכן מען לויט פי א זיג שתיים צוויי יאר. רב לוי זאל אומר אפילו אחת אפילו איין יאר איז אז ס'איז נישט די שיעור פון לויט פי א זיג גייט מען אויך זיין חייב חטאת לגבי שבת, סאו זעהן מיר קלאר אז די תנא קמא האלט מען לויט פי א זיג איז די איקוואל פון שתיי שערות, און אזוי האט רב יהודה געזאגט הי וואס ריפערינג טו דיס תנא. אבער און מודים חכמים לרבי אליעזר'ן בן מלקט לבנות מתוך שחורות, אז אויב מען שלעפט ארויס אין שבת ווייסע האר פון די שווארצע האר, ער האט א שווארצע בארד, און ער שלעפט ארויס איין ווייסע האר, אפילו אחת שהיא חייב, אפילו ביי איינס גייט אויך זיין חייב א חטאת, פארוואס? היות ביסט מקפיד אויף די ווייסע האר, די ווילסט נישט אויסזעהן אלט, אויב אזוי הייסט עס שוין א מלאכה אפילו ביי איינס מען גייט זיין חייב, פירט אויס די גמרא ודבר זה, ארויסצושלעפן ווייסע האר פון צווישן די שווארצע, אפילו בחול אסור, טאר מען אפילו נישט טון אין די וואכן. משום שנאמר לא ילבש גו' ואסרים לסישו כי עשה אהבת ה' אלקיך גוי אויס א איילע, און ממילא דו שלעפסט ארויס די ווייסע האר, טוסט אזוי ווי די פרויען טוען ממילא גייט עס זיין אסור גייסטו עובר זיין. די זעלבע זאך אז ס'דא וואס זאגן אז פון די פסוק אז די פרוי זאל זיך נישט אנטון ווי א מאן אז דאס איז די מקור צו אסר'ן א פרוי זאל אנטון טלית און תפילין. ווייל דו טארסט נישט אנטוהן געב עס אים לשש שעה, אבער איך מיין פשוט לעבן און די אנגענומענע פסק איז זיך אנצוטוהן זיך צו דרייען צווישן פרויען, זיך אנצוטוהן זיך צו דרייען צווישן מענער כאילו מ'איז בלענדעד אין די קהילה פון די זייט פון די ווייבער שול, דאס איז אסור. זאגט אז א איד איז אמאל געקומען צום צאנזער רב אז זיין האלב פון די בארד איז געווארן ווייס און ער שעמט זיך ארויסצוגיין, ער האט געבעטן פאר א היתר ער וויל זיך פארבן די בארד שווארץ, זאגט ער עס איז נישט

מיינט סוף ראשו די שפיץ פון די קאפ אזוי ווי פאת ים די עק די בארד, ואיזהו סוף ראשו וואס מען איז חייב, זה המשווה צדעיו לאחורי אוזניו אזוי ווי מ'האט פריער געשמועסט לעילא פדחתא, ער גלייכט אויס ער שעיווט פון די טעמפעלס ביז צו אונטער די אויער, צו דארט ווי עס איז נישט דא קיין האר, דאס איז די פראבלעם, סאו די אנהייב פון די צדעיו מיינט די טעמפל, דאס איז א גלאטע פלאץ פון האר. אחורי אזני אונטער די אויער איז אויך געדריינט, אינצווישן איז דא אפאר הארעלעך, טאמער גייסטו אראפ נעמען די האר, די פאות אינצווישן, דאס מיינט משוויץ דאב לאחורי אזני, דאס יעצט קען ער שוין ארום נעמען די גאנצע קאפ, דאס איז וואס. תנא תנא, האט א תנא געלערנט קמא דרב חיסדא, אחד המקיף ואחד הנקיף לוקה, סיי דער וואס נוצט די מאשין, דער שערער, סיי דער וואס ווערט געשוירן, ביידע זענען עובר לא סקיפי פאת ראשכם, מיינט אויך דו זאלסט נישט לאזן א צווייטער דיך שערן גייסטו עובר זיין. אמר ליה דרב חיסדא געזאגט מאן דאוכל תמרי באבילה לוקה, דער וואס עסט טייטלען פון די פון די זופ פון די פון די ספטער גייט באקומען מלקות וואס די מענטש וואס האט זיך געשוירן די שערער האט אים געשוירן ער איז טאקע עובר באט די מענטש וואס זיצט אויף אים פארוואס זאל ער עובר זיין זאגט די גמרא דאמר לך מאן דבי וועם גייט עס רבי הידי הי' דאמר וואס ער האלט לאו שאין בו מעשה לא קנו לו ממילא יא טאקע די זיצט דארט און טוסט גארנישט גייסט נאך אלץ עובר זיין אפילו ס'איז א לאו שאין בו מעשה גייט מען יא באקומען מלקות א צווייטע תירוץ רוב אומות רעדט זיך ממקף לעצמו ער טוט עס אליינס לדברי הקל די טוסט עס אליינס ביסט עובר צוויי איסורים איינמאל פאר זיך שערן איינמאל פאר ווערן געשוירן. רב אשר אויב עס רעדט זיך די מעשיה, ער העלפט צו די בארבער, ער דרייט זיך די קאפ אז די בארבער זאלן קענען שערן ריכטיג, ודברי הכל קען עס אויך גיין אזוי ווי יעדע איינער. משכת פאת זקנו האט אן די רבנים געלערנט אין א ברייתא, פאת זקנו מיינט סוף זקנו די עק פון די בארד, ואיזהו סוף זקנו? שיבולת זקנו די פייוו פוינטס, דא שיסטו עטליכע שיטות וואס ס'מיינט,